people to my country people una welcome back to my channel today zion and chinwe fight don make zion handler for twitter dey like shady tweets about chinwe and also the double k wey be say be the married couple of the season femi don set dem up and lastly taoffa and onyeka dem don fight. So as we all know or for those wey be say no know chinwe according to her na she na pay their flight trip to the big brother house na she sponsor everything as a matter of fact na she book dem the slot to enter into the big brother show zion no pay one naira according to her the thing wey be say dey vex her wey make her come dey expose her man like that na because zion threaten to break up with her una remember say zion don bring the suggestion to say make um, chinwe try dey mingle with other housemates so that e no go be say na only two of them na dey always dey all the time that thing come vex her she come start to dey dey distance herself but Zion na no send her. Na that thing na come dey vex her. According to her, she say immediately they enter into the big brother house, Zion sideline her, go go dey follow other housemates, dey give her plenty plenty stories. And from wetin we don hear for outside the house so far, e turn out say Chinwe, she's a very rich babe. I don go through her IG story, her IG page, and I don see talk say the girl she hold bar. Because of the way wey Zion treat her, she come tell Big Brother say she wan comot from the Big Brother house. She dey take voluntary exit. When Zion come hear the thing talk say im babe wey be say he and her come into the house together wan take voluntary exit, im come dey tell um im come dey talk to himself loud make Biggie hear talk say if Chinwe wan comot, she go comot on her own. Una remember talk say when the show start, Big Brother talk am talk say they go dey comot in pairs since they are still paired so if Chinwe dey take voluntary exit that means Zion go gas follow her pack he load they will go back house. So with the drama wey be say dey go on between the both of them, Zion handler for Twitter in dey dey like shady tweets wey be say people dey insult Chinwe online. First tweet wey be say Zion handler like, the person say make she dey yarn dust abeg abeg we dey for zion make she go control her papa oil and gas. That one say good guy great po ten tial wrong partner it is well. Chinwe no dey sabi control her emotions na wetin I don notice about her if she just dey try to control the things wey be say she dey talk e go help her a lot you know say most times when two people dey argue or when pe- two people dey get misunderstanding the things wey be say you talk come out from your mouth you no know how hurtful and how painful it is if Zion come out of the house now hear the kind things wey be say Chinwe don talk about am for the show e no go make sense to the guy it means the relationship don break be that so make we see how fans react after zion handler come out to come like the tweet wey be say they dey insult chinwe This person here say low key i don't believe i'm supporting chinwe threatening your babe with breakup because of stranger is hectic to me you know she's problematic and you still put body sorry o zion One say big brother knows what he is doing because what is that song e don cast as how the last person say this babe talks too much for my liking what the f I don't know whether I go call Zion sugar boy or toy boy because at the way Chinwe just they treat the boy, the thing just be like Adekunle and Venita. To me, I dey I, I dey hope say two of them no come up for the house because I still want to see more of Chinwe drama.

Kasia so instead of him to kiss her, him come say him go drink instead of kissing his wife. For me, I think the married couple they mean business, they don't want any distraction. Even when Biggie tell them say make they hug each other for inside diary room, they refuse to. Femi, it's like Femi go be the weapon fashion against this married couple, honestly. I dey very happy to say Kelly, Kelly Ray no fall for that um, prank, e no fall for that trap. Because Cassia, she for chop her husband lip for there for front of everybody forgetting to say they actually they play a game if there's one strong contender for this season i they see this um, double k as one of the strong contenders and i they see um, shatoria ship too even though say vicky na stone for inside the big brother house and i they see wani and handy maybe say be twins two of them they they very strong too and who else i won't even call say for bcc they try nearly they try tougher they try So those na just the few people where be say I know to say they get strong leg outside the house. Anyway, me for one, I the root for the married couple because I admire their relationship. Onto the fight wey be say happen between Onyeka and Tofa today, the thing na something wey be say no even get head but Jennifer take the thing personal. Wetin happen be say Onyeka, Handy and Wani and Sean they dey inside kitchen they dey cook food when Topper waka into the place and him come dey ask how many people dey involved in the cooking of the food. When he come outside he wear this girl bonnet for him head Anita bonnet. From wetin we don see so far Topper dey show interest for Anita since Anita wey be say be the beauty queen and e seem as if the ship don dey sail. So im wear her bonnet enter into the kitchen take dey ask them that type of thing. So the um, Wani, um, Onyeka and the rest of them come just use the thing dey joke. They come tell her say imagine im wear Anita um, bonnet for head come come come dey beg for food. Continue to dey tease the guy with the thing, dey tease am with the relationship with Anita, how e take dey wear her clothes and all of that. At first the thing na laughter o but the thing come start to dey irritate Tofa. the truth be say topher come to beg food for anita um and for wetin we know anita na girl wey be say she no like cooking according to wetin she talk she say she does not like cooking and topher wey be say be the guy talk say he love her just like that he say all he wants to do is to be looking at her face make she no cook for am say he just dey happy seeing her some men dey like that so They come dey use that thing dey tease the guy, dey use am take dey um, um, throw shade at Anita. So Topper come dey try to stand up for a girlfriend wey be say be Anita and Surge too, wey be say be Nelly sheep. Him too dey try to stand up for a woman against those people wey be say dey use am take dey joke. And that thing na come cause problem between them, but eventually they come settle. As dat thing dey sup, fans dey react online so some of dis na some of di reactions wey be say come up from dat conversation. So di first person here come say Sooj and Tofa did not like di joke because it was about Nelly and Anita dey stood up for dem which is very good to me. Another one come say I don't know why dey expect Nelita to go to di kitchen and cook for di guys like are dey babies or their husbands

This particular season dey very boring. If those of una be say don dey watch Big Brother right from Big Brother Africa, you go see say the ratings for this year dey very very low. That na because a lot of people no put interest. The housemates are so boring. I no know wetin dem do for there. Mo na mo na no get me wrong. No be say I dey expect us say dem go dey fight every day, but at least Victoria need to slap Ninja. so that we go start from there she's not doing anything she's not giving us any content everybody just they boring they just carry sheep for head like gala come this season like big brother really fall our hand though dstv and ghost tv don't they expensive even showmas don't they expensive person come manage subscribe this period where things hard they come carry this thing they give person make person watch it's very unfair to me Nelly and Anita most especially Nelly they don suffer well well for this housemate hand I no understand wetin be the problem why everybody dey point fingers at them they they drop side comment they always use am and eh, no be their fault say that they be the most beautiful for the house apart from Cassia and Victoria uh -huh. if we dey talk of the most beautiful we go dey count Cassia Victoria, Nelly and Anita. Well eventually if Biggie talk say he go compare those people maybe we go see the drama wey be say we dey wait for but for now we go manage wetin we see. Una take care, una bye.